Intaloo warra jannataa tan miilaan lafarra deemturraa hi dubbanna jechuudha inshaa Allah. Seenaan intala tanaa akkana. Gaaf takka Abdallaah ibnu Abbaas darasticha isaa Axaa ibnu Abii Rabaahi wajjin osoo taa'utti jiruu, Yaa Axaa arraan tana intala warra jannataa tan miilaan lafarra deemtu takkaan si garsiisaa je'een. Osuma akkanatti waliin ta'aa jiraniiti intalti tuni halaala irraa deemaa wayta as dhufte Yaa Axaa kunoo intaloon reefu sitti hime tan warra jannataati siin je'e sani kunoo isii tana laali je'een duuba garte. Axaa ibnu Abii Rabaah ajaa'iba du'e. Yaa sheekha kiyya Abdallaahi ibnu Abbaas akkamitti intalti tuni warra jannataa taate? hujii akkam hojjatte? maal daleeydee sadarkaa guddaa kana arkatte? jannaan Abdallaah ibnu Abbaas radiyallaahu anhu seenaa irratti odeeysuu jalqabe. intalti tuni waytaa warra jannataati siin ja'u ifirraa fuudheeti miti irra caalaa ilma namaa ashrafal khalqiitu akka isiin warra jannataa taate waraqaa ragaa isiif kanne yaa Axaa ibnu Abii Rabaah. Sababni gaaf tokko nuti ergamaa Rabbiitii wajjin alayhi salaatu wassalaam akkanatti ta'aa jiru yaa Axaa intaloon tuni deemaa dhufte jee. Abdallaah ibnu Abbaas Axaa ibnu Abi Rabaahiif seenaa odeesuu. itti fuufe. Osoo ta'aa jirruu Rasuula Rabbiitii wajjin Aleeyhi salaatu wassalaam intaloon tun deemaa dhufte Yaa Rasuulallaah Yaa Ergamaa Rabbii Sallallaahu Aleeyhi wasallam Dhukkuba gaggabaatiin qaba Dhukkuba na gaggabsee lafatti na darbuun qaba Rabbiin akka dhukkuba kana narraa kaasu du'aa'ii naaf godhi Yaa Rasuula Rabbii Sallallaahu Aleeyhi wasallam. Rassuulli Rabbii sallallaahu aleeyhi wasallam Yaa intaloo carraa lama qabda je'een Nabiin Rabbii sallallaahu aleeyhi wasallam. Carraan duraa yoo dhukkuba kanarratti sabbarte Rabbiin galata kee jannataan siif kanna takka. Lammaffaa du'aa'ii siif godhee Rabbiin amma dhukkuba kana akka sirraa kaasu Rabbiin sii kadhadhaa je'een Nabiin Rabbii sallallaahu aleeyhi wasallam. Intaloon warra duniyaaf butame hin turre. Intaloon warra Rabbii wajjiin wal qunnamuu jaalaturraahi. Intaloon warra qalbiin isi'ii nuura iimaanaatiin guutamee jirurraahi. Yaa Rasuulallaah, Sallallaahu aleyhi wa sallam, eegaan an obseetuma jannata Rabbii kanin arkadhu taate, dhukkubni kun narratti haa hafu, niin obsa, akka Rabbiin jannata naaf kannu du'aa'ii naa godhi jetteen. Nabiin Rabbii sallallaahu aleeyhi wasallam eebbise Ati warra jannataatii deemi je'een. Wayta kana intaloo tana keeysatti gaaffiin takka hafte, as deebite, Yaa Rasuulallaah sallallaahu aleeyhi wasallam! Dubbii takkaatu natti hafe jetteen. Maali je'een Nabiin Rabbii sallallaahu aleeyhi wasallam. Yaa Ergamaa Rabbii! Wayitaan gaggabee lafatti kufu huccuutu narraa saaqama. Huccuun narraa saaqamee qaamni kiyya mul'achuurratti, huccuun narraa saaqamtee owraan tiyya mul'achuurratti obsan qabu wayitaan gaggabee lafatti kufe san akka huccuun tiyya narraa hin saaqamne Rabbi naa karadhu akka Rabbi na sattaru jetteen. Waytaan seenaa intala tanaa dubbisu maaltu ajaa'iba natti tahe beeytanii obboleeyyan? Intaloon tuni wayta gaggabdee lafatti kuftu aqliin isii hin jiru, if quba hin qabdu. Waan osoo isiin if quba hin qabne hojjattu keeysatti, waan osoo aqliin isii hin hin jirre irratti dalagamu keeysatti Rabbiin isiin qabuu beekitu. Intalo osoo isiinif quban qabne osoo aqliin isii hin jirre qaamni isii mullachurraa rabbirraa qaanfatte garuu yeroo ammaa dubartii meeqa shamarran meeqa osoo fayyaa qabanii osoo aqliin isaanii jiruu beekaa qaama isaanii mullisanii deeman beekaa uffata isaan qabu uffatanii deeman intaloon aqlii isii hin jirre rabbirraa qaanfatte Ati yaa obboleeytii islaamaa tan osoo aqliin isii jiruu beekaa uffata qaama kee qabu uffattee deemtu Rabbi irraa hin qaanfattuu? Tana deebisaa siifiin dhiisa. Nabiyyiin Rabbii sallallaahu aleeyhi wasallam du'aa'ii intala tanaaf godhe dur. Wayta gaggabdee lafatti kuftu akka uffanni isii isirraa hin saaqamne Nabiin Rabbii sallallaahu aleeyhi wasallam du'aa'ii godheef. Maal ja'an? Eega Nabiin Rabbii sallallaahu aleeyhi wasallam du'aa'ii godheefii asitti wayta intalti suni gaggabdee lafatti kuftu uffanni irraa hin saaqamu. Dhugaan isiin if sattaruu jaalatte sa'aa isiin if quban qabne, sa'aa aqliin isii hin jirre keessatti Rabbilleen subhaanahu wa ta'aalaa isii sattare. Shamarran keenya hunda rabbi subhaanahu wa ta'aala iimaana intala tanaaf kanne isniif haa kannu channel youtube keenyaa subscribe godhaa. Assalaamu aleykum warahmatullaahi wabarakaatuh.